Дыууадӕсӕм сӕр Мӕн фӕнды, ме фсымӕртӕ, цӕмӕй сымах зонат, сыгъдӕг уд кӕй дӕтты уыцы курдиӕтты тыххӕй. Сымах зонут, муртаттӕ ма куы уыдыстут, уӕд уӕ цыма иставӕр тыхсайдта, афтӕ куывтат ӕгомыг гуымиртӕн, уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын: Хуыцауы уд кӕмӕ ис, уый Йесойы нӕ ралгъитдзӕн, ӕмӕ Йесойы хицау ничи схондзӕн, сыгъдӕг уд ӕм куы нӕ уа, уӕд. Курдиӕттӕ алыхуызон сты, дӕтгӕ та сӕ уыциу уд кӕны. Хуыцауӕн алыхуызы балӕггадгӕнӕн ис, разӕнгардгӕнӕг та уыциу хицау у. Куыстытӕ алыхуызон сты, фӕлӕ не ппӕты фӕрцы ӕппӕт дӕр уыцы-иу Хуыцау аразы. Алкӕй фӕрцы дӕр сыгъдӕг уд йӕхи ӕвдисы иумӕйаг пайдайӕн. Уды руаджы иуӕн лӕвӕрд цӕуы уӕлзонд ныхасы курдиат, иннӕмӕн та уыцы-иу уды руаджы зонынады ныхасы курдиат, аннӕмӕн уыцы-иу уды руаджы уырнындзинад Иннӕмӕн уыциу уды руаджы низтӕ дзӕбӕх кӕныны курдиат, иуӕн диссӕгтӕ аразыны, иннӕмӕн пехуымпарады, иннӕмӕн уд Хуыцауӕй у ӕви нӕ, уый зоныны, иннӕмӕн алыхуызон ӕвзӕгтыл дзурыны, иннӕмӕн ӕвзӕгтӕ ӕмбарын кӕныны курдиат, фӕлӕ ӕппӕт уыдӕттӕ кӕны уыциу уд. ӕмӕ алкӕмӕн дӕр дӕтты, куыд ӕй фӕнды, афтӕ. Буар иу у, йӕ уӕнгтӕ та бирӕ, фӕлӕ кӕд бирӕ сты, уӕддӕр се ппӕт дӕр иу буар сты. Афтӕ у Чырысти дӕр, уымӕн ӕмӕ не ппӕтыл дӕр иудейтӕ ӕмӕ бердзентыл, цагъартӕ ӕмӕ сӕрибар адӕмыл иу удӕй саргъуыдӕуыд, ӕмӕ иу буар систам, не ппӕтӕн дӕр уыцы иу уд рардӕуыди. Буартӕ иу уӕнгӕй нӕу, Фӕлӕ бирӕ уӕнгтӕй. Къах куы зӕгъид, къух кӕй нӕ дӕн, уымӕ гӕсгӕ буары хай нӕ дӕн, уӕд уый тыххӕй буары хай нал уаид. Ӕмӕ хъус куы зӕгъид, цӕст кӕй нӕ дӕн, уымӕ гӕсгӕ буары хай нӕ дӕн, уӕд уый тыххӕй буары хай нал уаид. Кӕд ӕнӕхъӕн буар цӕст у, уӕд хъусгӕ та куыд кӕнид? Кӕд буар ӕнӕхъӕнӕй хъус у, уӕд ӕмбудгӕтӕ куыд кӕнид. Хуыцау та буары алы уӕнгӕн дӕр скодта бынат, куыд ӕй фӕндыд, афтӕ. Уӕнгтӕ иууылдӕр иууӕн куы уаиккой, уӕд буар уӕвгӕ уаид? Ныр та уӕнгтӕ бирӕ сты, буар та иу у. Цӕсткъухӕн нӕ зӕгъдзӕни, ницӕмӕн мӕ хъӕуыс. Сӕркъӕхтӕн нӕ зӕгъдзӕни, ницӕмӕн мӕ хъӕут. Уый нӕ, фӕлӕ нӕм лӕмӕгъдӕр цы уӕнгтӕ кӕсынц, уыдон ӕнӕмӕнг хъӕуынц. Иннӕтӕй нӕм къаддӕр чи кӕсы, нӕ буары уыцы уӕнгтыл фылдӕр мӕт кӕнӕм. Аив чи нӕу, нӕ уыцы уӕнгтӕ хуыздӕр ӕмбӕрзӕм. Аив уӕнгты та ӕмбӕрзын нӕ хъӕуы. Хуыцау буар афтӕ скодта, цӕмӕй фылдӕр мӕт кӕнӕм, фаг нымад чи нӕу, уыцы уӕнгтыл. Буары уӕнгтӕ ма ныххицӕнтӕ уой, фӕлӕ кӕрӕдзийыл мӕт кӕной ӕмхуызон. Уымӕ гӕсгӕ Буары иу уӕнг куы фӕрисы, уӕд иннӕтӕ дӕр фӕриссынц йемӕ. Иу уӕнг куы снамысджын уа, уӕд иннӕ уӕнгтӕ дӕр цин кӕнынц йемӕ. Сымах Чырыстийы буары стут, хицӕнтӕй та йӕ буары уӕнгтӕ. Ӕмӕ Хуыцау уыдонӕй иуты аргъуаны сӕвӕрдта фыццаджыдӕр апостолтӕй, дыккаджы пехуымпартӕй, уый фӕстӕ ахуыргӕнджытӕй, Дарддӕр иутӕн радта диссӕгтӕ ӕвдисӕны тых, низтӕй дзӕбӕх кӕныны, ӕххуыс кӕныны, разамынд дӕттыны, алыхуызон ӕвзӕгтыл дзурыны курдиат. Се ппӕт дӕр апостолтӕ сты, се ппӕт дӕр пехуымпартӕ сты, се ппӕт дӕр ахуыргӕнджытӕ сты, се ппӕтмӕ дӕр ис диссӕгты ӕвдисӕны тых, се ппӕтмӕ дӕр ис низтӕй дзӕбӕх кӕныны курдиат. Се ппӕты бон у алыхуызон ӕвзӕгтыл дзурын, се ппӕт дӕр ӕвзӕгтӕ ӕмбарын кӕнынц. Тырнут ахсджиагдӕр курдиӕттӕм, ӕмӕ уын ӕз ныртӕккӕ бацамондзынӕн тӕккӕ ахъаззагдӕр фӕндаг.